Il-Papa Franġisku jagħti importanza lill-edukazzjoni tal-ulied fil-familja. Jistaqsi, Fejn huma l-ulied? Mhux qed jifhem fejn qegħdin it-tfal dal-ħin fiżikament, imma fejn qegħdin f'dak li jemmnu, fix-xewqat tagħhom u fl-iskop ta' ħajjithom. Il-Papa jiftaħ din il-mistoqsija bl-eżempji. Qed infittxu li nifhmu fejn uliedna waslu tabilħaqq fil-mixja tagħhom fil-ħajja? Nafu fejn qiegħda tassew qalbhom? Min huma dawk li qed joffrulhom divertiment u rikreazzjoni? Li qed jidħlu fil-kamra tagħhom fuq l-iskrins elettroniċi? Min huma dawk li qed nafdaw f'idejhom biex imexxu lil uliedna fil-ħin liberu tagħhom? Għalkemm il-ġenituri jsibu għajnuna għall-edukazzjoni ta' wliedhom fl-iskola u f'ambjenti oħra, qatt ma jistgħu jiddelegaw lil ħaddieħor l-edukazzjoni ta' wliedhom. Iridu jsibu l-ħin biex jgħadduh ma' wliedhom, ikellmuhom b'sempliċità u bi mħabba fuq il-ħwejjeġ importanti, u joħolqulhom possibiltajiet tajbin biex jimlew il-ħin tagħhom. B'hekk jgħinu biex jevitawlhom l-invażjoni ta' madwarhom li qed twassal għal ħafna ħsara. Fil-ħin li jiddedikaw għal uliedhom, ifittxu li jgħinuhom jaffrontaw it-tħajjir għal dak li hu ħażin, għall-vjolenza, għall-abbuż u għall-vizzji bħalma hi d-droga. Il-ġenituri jridu jifhmu li ma jistax ikollhom kontroll il-ħin kollu fuq uliedhom lanqas jekk jagħmlu minn kollox biex jaslu għal dan. M'hemmx għalfejn ikunu ffissati li jkunu jafu fejn qegħdin uliedhom u ma' min qegħdin. bi protezzjoni żejda ma jkunux qed jagħtuhom edukazzjoni soda għax mhux qed iħejjuhom għall-isfidi li se jkollhom jaffrontaw. Aħjar li minflok din il-protezzjoni jiggwidawhom ħalli jiddefendu ruħhom b'intelliġenza u b'għaqal l-aktar għal meta se jsibu ruħhom f'ċirkustanzi ibsin. Dak li jeħtieġu l-ulied hi mħabba mill-ġenituri u xhieda eżemplari li tnissel rispett li joħroġ mill-imħabba. Jiġri li xi wlied ma jibqgħux iħossuhom milqugħa fil-familja kif kienu qabel u li m'għadhomx il-għożża tal-ġenituri. Dan joħolqilhom diffikultà f'età li fiha tant jeħtieġu l-appoġġ tal-ġenituri. Nuqqas ta' attenzjoni jnissel fl-ulied għafsa ta' qalb aktar minn korrezzjoni għall-ġid li l-ulied jistgħu jirċievu minħabba xi ħaġa ħażina li jkunu għamlu. Hemm bżonn li l-ġenituri jxettlu f'uliedhom id-drawwiet tajba li trabbew fihom huma u jgħaddulhom valuri pożittivi. Ngħidu aħna, jekk għal ħafna żmien l-ulied ma jidrawx jgħidu jekk jogħġbok, ippermettili, grazzi, skużani, aktar 'il quddiem l-imġiba tagħhom mhix ser tkun kif nixtiequ. Importanti wkoll li t-tifel jew tifla jifhmu l-konsegwenzi ta' dak li jkunu għamlu ħażin. li jitolbu maħfra u jsewwu l-ħsara li jkunu għamlu fuq ħaddieħor. Fuq kollox, il-familja trid tkun dak in-nukleju fejn tiġi trażmessa l-fidi li l-ġenituri diġà qed jgħixu.